Öýde köp wagt geçirmegimiziň gowy taraplary kän. Esasanam, çagalarymyz bilen gatnaşygymyzy has hem berkidip bileris. Çagalar öz ene-atalary bilen wagt geçireninde, olar özlerini juda bagtly duýýarlar. Sebäbi olar söýülýändigini, goralýandygyny we özleriniň bu maşgalada möhüm ýerleriniň bardygyny görýärler. Ene-atalar çagalary bilen bile wagt geçirenlerinde, olary diňläp, olaryň gözlerine seredip, bar ünslerini bermelidir. Şeýlelikde, bu pursatlar olar üçin ýatdan çykmajak bagtly günlere öwrüler.

Howa şertleriniň üýtgemegine garamazdan, çagalaryňyzyň bagtly bolmagy belli bir derejede ene-ata bagly. Şonuň üçin pursaty netijeli ulanmaga çalşalyň. Çagalarymyz üçin edip biljek zatlarymyzyň arasynda iň gowusy, her gün belli bir wagt olar bilen bile geçirmekdir.
Çaga bilen Çaga bilen ata-enäň didarlaşýan wagty, duşýan wagty bir bagtly döwür diýip hasaplanýar. Çaga bilen ata-ene gepleşende ol olar üçin bagt, çaga üçin hem bagt, atasy, enesi üçin hem bagtdyr. Onuň üçin günde diýen ýaly çaga azyndan bir ýigrimi köp bolsa-da bolýar, ol özüňize bagly-da, wagtyňyza bagly. Hawa, ýigrimi minut aýyrsaňyz, çaga bilen gürrüňdeş bolsaňyz, oň bilen bir oň gyzyklanýan zatlary, oň durmuşy barada, günde şu günüň dowamynda başdan geçiren ýagdaýlary barada, özüniň dostlary barada, islegleri barada, niýetleri barada gürrüň etseňiz, Çaga gaty peýdaly bolýada.
Duşuşygyňyza täsir edip biljek päsgelçilikleri aradan aýryň.
Duşmaga, bilelije wagtyňyzy geçirmäge bir şeýle mümkinçilikler döreýär. Mysal üçin, howaň üýtgän ýagdaýlarynda ol çagalar bilen bolmaga, çagalara wagt aýyrmaga mümkinçilik köpelýär-de. Şo pursatlary ulansaňyz gowy bolar. Ine, şo çaga bilen. Gürleşýän wagtyň daşyndan hiç hili täsir bolmasa gowy. Şoň üçin telewizor bolýamy, internet bolýamy, başga-da ses berýän bir päsgelçilik döredäýjek serişdeler bar bolsa, olary öçürseňiz gowy bolar.
Bäbejikler bilen wagt geçirmek üçin psihologlar şu teklipleri berýärler.
Bäbejik bilen duşan wagtyňyz, bäbejige üns beren wagtyňyz, ondan şol bäbegiň psihiki aýratynlyklaryny, ruhy aýratynlyklary hasaba almaly-da. Mysal üçin, çaga şu döwürde daşky dünýäni kabul etmegi öwrenýär. Şonuň üçin oňa ýylgyrsaň, hüwdi aýtsaň, seslenseň ýa-da bolmasa Oýunjawaçlar, oýunjaklar, ses edýän oýunjaklar bar. Şolary çaga eşitdirseň, ses etdirseň, çagalar üçin ol gaty peýdaly bolýar. Ol ylmy dilde aýdanda sensor etalonlary emele gelýär çagada.
Ýaş aýratynlyklaryna görä, çagalaryň ruhy ösüşi tapawutlanýar. Şoňa görä çagalar bilen wagt geçirmek üçin Şu teklipler maslahat berilýär. Çagalar bilen gatnaşanda hökmany suratda olaryň ýaş aýratynlyklaryny göz öňünde tutmaly. Mysal üçin, bäbek barada aýdanymyzda, ýaňy bellänlerimizi, ýetginjek çagalar bilen ýa-da kiçi mekdep ýaşly çagalar bilen eýýäm gatnaşykda başga wezipeler emele gelýär-de. Mysal üçin, Mekdebe çenli ýaşly çagalar bilen kubik oýnamak, kiçi mekdep ýaşly çagalar bilen bile kitap okamak, öý işlerini etmek, ýetginjekler bilen gatnaşygyňyzda ony gyzyklandyrýan temalar boýunça gürrüňdeşlik bolmak, söhbet etmek, olaryň durmuşy bilen gyzyklanmak, dost gatnaşyklary bilen gyzyklanmak hem-de gyz ýetginjekler bilen nahar bişirmek, bileleşip. Şu zatlar gaty peýdaly bolýar.
Ýetginjekler bilen wagt geçireniňizde ünsli boluň. Olar bilen wagt geçireniňizde başgaça çemeleşmeli.
Ýetginjeklik döwri çagalar üçin has bir tapawutly döwürde. Çaga özbaşdak öwrenýär, özbaşdak pikir etmegi öwrenýär. Şonuň üçin olar bilen Duşuklaryň häsiýetem başgaçarak bolmaly. Bal üçin olar bilen esasan gürrüňdeşlik geçýän, olary gyzyklandyrýan temalar boýunça, täsin dünýäde bolýan wakalar boýunça, dürli gepleşikler boýunça ýa-da saz toparlary barada gürrüň etseň, olar gyzyklanýar oňa. Ondan başga-da ýetginjek çagalar bilen gowy görýän naharlary bardyr. Şo gowy görýän naharlaryny Bileje bişirsip, şoň tehnologiýasyny, usulyýetini öwrense, olara-da olam olara gyzykly bolýar, ozan peýdalam bolýar. Hem gyzykly, hem peýdaly bolýar.
Çaganyň durmuşynda-da, ene-atanyň durmuşynda-da ýatdan çykmajak süýji günleri, elbetde, bileje geçiren bagtly pursatlarydyr. Şonuň üçin geliň çagalarymyza has köp wagt we üns sarp edeliň.